Ma- mani ndĩ na stress mani Yadu. ta ngombera ngiri ta ikũmi ũguo Yake. cia kaũndũ ndĩrenda ngera ngiri ikũmi karĩo gĩũthi nĩ gĩkũhĩana Yothi kiko. Nasi yothi. ndĩrandir karĩo nengera ngiri ikũmi. Yadu.

no njĩra nĩ rĩrĩ Mm. nĩ maheni aca ndingĩkũhenia Eh, kĩrĩa ĩ mandĩ rĩ mandĩ nĩwona mandĩ ĩno ĩroka. mandĩ ĩrĩa nda- ĩno ĩrarĩho ĩ Oh, thiĩte ũguo kĩrĩa we nĩ ũkoragwo facebook eh, nĩ ũkoragwo facebook eh, thiĩte ũguo ĩ indo ũgĩkoraga harĩa ũguo ha friend request ũguo ũgacoka ũgakora andũ nĩ magĩgũtũmĩire

arangeithia, Mm. angeithia aranjĩra atĩrĩrĩ, atĩ ena thĩna, atĩ ndĩmũteithie. Lucky, man and just love it. Mũthũngũ ũyũ rĩ, ara nda- rĩu nĩwona ona nĩ ndĩreyũria atĩrĩrĩ, rĩu nĩ kũmũhoera kana nĩ kĩĩ? No no anga mahoya. No no na itathiĩte mũno ĩ, arandũmĩra mbica ya rĩrĩ. Nĩwona ũrĩa andũ makoragwo marĩ arwaru magekĩrwo kĩrĩa. A- Arandũmĩra mbica e oxygen-inĩ. ta wa covid ĩĩ ta wa covid thibitarĩ Mm. anjĩra atĩrĩrĩ Mm. atĩ atĩ mũthuri we ĩ Mm. arutaga wĩra na thirikari ya british kuno kwa thungu no gwa thũngũ no no ari githungu ĩĩ tũraragia gĩthũngũ wende wi githungu kayabaka karĩa ũiguĩte handũ hena hena mbeca Ura- ũraragia gĩthũngũ nĩ ũndũ wa mbeca ĩĩ ni mũthũngũ akĩrĩ mũndũ wĩna indo mũthũngũ akĩrĩ mũndũ wĩna indo anjĩra mũthuri wĩ arutaga wĩra kũrĩa rĩrĩ atĩ na thirikari ya british no ata- akĩinũka rĩ ndege rĩ ĩkĩgwa kũrĩa Ka- Ka- kakuma aragwĩtaga kakuma niĩ ndiũ ndĩrarigwo nĩ gũkũ agĩ

mona mbeca ici ciambe ciĩke atĩa Ciũke. ciambe ciũke Mhm. rĩu agakĩnjĩra atĩrĩrĩ atĩ wee akoretwo akĩhũrana na kansa kwa ihinda iraihu Ehe. koguo ndakoretwo akĩhũthĩra mbeca irĩkũ Cirĩ o harĩa. cirĩ o harĩa Hau nĩ hega. kĩrĩa kĩte rĩ ici cirarĩ 2.6 Mm. 0.6 rĩ nĩ ciahũthĩrĩte na thibitarĩ Ii. nĩ kũnyita Mm. nacio wa- wa- wa- one- one- one million US dollars rĩ Mm. agatũma kwao ateithie family thina uria muthungu uyu tuwe naguo ri ni uria gwika na 1 point ona na 1 million US dollar iria ndiganu ciage wa gwika agakinjira Hoya atiri idea. ihe ona idea ona ciho ndirabatara gukuhoya anjirire atiriri Mm. ati murume ni amwirite he bata mangiteithia thini

tondũ nyamũ ona nĩ njũku ũguo nĩ kuma o mandĩĩ tondũ no ũkorwo nĩ na ndege itikĩrĩ nginyu wĩ nacio aca ci mombatha uga wĩ nacio haha itikĩrĩ gĩcukĩro-inĩ ici cikĩo ndĩrenda ngiri ikũmi tũgĩire karĩo nĩkĩ rĩu ciĩ mombatha ci niĩ mombatha nguaga ciĩ haha andũ arĩa rĩ na nĩ waigua ũrĩa e thibitarĩ

gũkua ti ũhoro akua atatũmĩte wakiuga nĩ njũku rĩu rĩ rĩu ndĩrenda gũkũrithia nĩ- nĩ- kĩrĩa kĩratũmire nyone ciĩka box-inĩ na ndĩretĩkia rĩu haha nĩ ũhoro wa ihenya ihenya tondũ mũndũ ũyũ angĩhĩtia akue rĩu rĩ okorwo ci nĩ aratũma rĩ Mm. gũkua ti ũhoro

ũngĩkonwo atĩa karĩ iyo mũndũ ũyũ nĩ aragũtũmĩra mbica e thibitarĩ na nĩ ũkũrĩte ranji ũmũthĩ Eh, niĩ nĩ ndĩte no ndirahũna agĩthiĩ ũrehe icio ithano tũrĩe tiga wana karĩo nĩkĩ hau hatirĩ ũhoro nĩkĩ nĩ gũkonwo mũndũ angĩgũkona atĩa ũguo nĩ gũkonwo hau hatirĩ ũhoro mũndũ ũrateithania rĩ Mm. ndadimandaga kĩndũ eh, kĩndũ agwĩtagia no nĩ waigua rĩrĩ tondũ rĩrĩ Mm. mũndũ ũtarĩ thakame rĩ Mm. ũngĩmũhoya kanini a- arutĩte kũ nĩ ndĩmwĩrire ndirĩ nacio tondũ nĩ no tũrachati nake kũrĩa tarĩ thibitarĩ. gũtumire nginya icio anjĩrire atĩ ngombe ndamwĩra nĩ ndamwĩra nĩ gũkora karĩo ona ĩko ndĩ nacio ndingĩkũne nĩkĩ karĩo ĩyo nĩ mĩkora teka mathabu karĩo mbia iria ciga thandũkũ-inĩ kau na nĩ gekũrĩra karĩo

we rĩ Eh. kwĩra ũrĩ ũkĩnjĩte ũcio ekario bangi Wĩmũ- nĩ ũtũmĩte hihi Ndĩ- ndũmĩte ĩmwe bica nĩ thiu kwĩ mũndũ rĩrĩ wĩ haitĩbũ akira nyama nayo tinda hao kĩigua heho icio nĩ tiu nĩmĩkora nĩ mũkone mũndũ ũrateithania rĩ ndetagia kĩndũ Tisha, wĩ mũkone wĩ mũkore nĩwakĩmenya andũ nĩ ngoma mũno tondũ rĩrĩ wĩ mũkore nĩkĩ gĩgĩtũma mũndũ eke ũguo ona kaba guo wahe ũhoro tondũ ngĩũka gũkombe njoke ũrĩa menyerete gũgũkombera ũrĩa ndemenyereri woka ngagũkombera wĩna thĩna rĩu twĩke atĩa